Hello thirtute in zavai in chibei vek u le, in lo dam tha em? Nila in lo len a, min lo tlawh leh vangin ka lawm em em a, chuan nakinah pawh lo leng leh zel turin ka sawm bawk cheu a, chuan Hringnun nih chung chuanin kan thil tih te inchhirna te kan nei a, chuanin mualphona thenkhat te kan nei thin a, keimahnin kan chhuan em em loh maw ka nih? Rilruhnawm lohna leh mahni inthiam lohna insitna zahna maw ka tiang te vang khan in hmalam ke pen thei lo hi ka nih. Miten min en dan leh kan reputation maw ka tiang kha kan ngaipawimawh em em a, ngaihpawimawh tur pawh ni tho a mahse i dam chhung khan ka tiang avang khanin i hmalam ke kan pen theih loh erawh kha chu. A ṭha lo a chu. Hete chu tang tlat angin kan inhria a, kan nun hlui te avangin maw, kan inchhirna te emaw, kan thil tih te, kan thil tih ṭhenkhat te avanga kan mual pho na te, kan zahna te kan nih te phei chuanin i a ṭhenkhat te chu nun nun thar duhna maw, thinlung a bul aṭanga ṭan duhna thinlung te kha nei awl em em a, mahse thil ni thei a ni lo a. A chhan chu kan keimahni kha kan piang nawn thei lo maw, chuvangin kan kan nun hlui te vang, kan thil tih inchhirna te vang emaw kan zahna kan ri eng ang pawn thlak tum tum mai ila ih thil ni tawh a nia chuanin kan piang nawn thei lo a, ka ka hnathawh puiin a sawi chu ka la hre reng a, ih miten min hriat lohna khawvelah awm ila bul tan theih ila. Ka ti ngawih ngawih a tia, ka hming te tuma hriat lohna maw, miten min hre miah lohna ah khan in bul va tan ila khatiang te kha eh, khatia thinlung neih te kha ul em em a, chhan chu kan nun hlui kan in chhirna te kan zahpui a ni emaw ah kan keimahni leh keimahni in chhirna kan kan nihna te eh hlan mawi lohna te mite hmuh a kan zahna te khatiang zawng zawng kha. tang tlat anga inhriatna te kha a ulh em em a, inchhirna te kan thil ti vanga kan inchhirna te kan nei a nih pawn khatianga tang tlat lovin engtin nge hma lam kan pen thei ang tih chuan i keimahni leh keimahni kha kan in pawm thiam a ngai a, i kan tlin lohna leh kan tlamtlin lohna te kha inpawm thiam. chuanin hma lam ke kan pen thei a, chutiang lo a kan keimahni leh keimahni kan inpawm thiam lo a, kan tlin lohna leh kan tlam tlin lohna kan hriat reng a, i kan tan tlat chuanin hma lam kan sawn thei lo a, hma lam kan pen thei lo a, chuvangin mahni inngaidamna leh mahni inhriat thiamna, mahni inpawm thiamna kha a pawimawh em em a ni. Kan tanna atanga kan ke kan pen chhuahna ah khanin min hmangaih leh min lainatu thenkhat ten min support anga chuan, Thenkhat ten min kalsan ang a, min sawisel ang a, te vang khanin i nihna nghah in nghat lo la, ke nangmah in pen pen hret hret la, ke pen khat te te in maw ni tin pen khat te hmasawnna i pen a nih pawn in a tangkai a, a pawimawh em em a, naute kal thei tir ang khanin i ke i pen hret hret kha. Khan nangmah leh nangmah kha hma lam i sawn thei a nih chuvangin i mi ten min hmu set ang, mi ten min sawi sel ang, mi ten min nui ang khatiang duahna ah khanin kan rilru kha hmang hmang tam lo i la maw? Ke i pen laia i support tu che leh I kalpuitu che maw? Ngai pawimawh la, i beng verh zawk la, nangmah ke pen pui lotu che, a sawi seltu che leh ah hmusittu che verh lohin maw, nangma tihlimtu che leh nangma ke pen puitu che ah khan i beng verh zawk la ka ti khan, hma lam i sawn thei zawk ang a, chu lo chuanin kan tehkhin nan i mite ngaihdan kan ngaihsak lutuk hianin i he chu hringnun dan a nia, miten min ngai ang tih. Thinlung neihna hi a lian em em a, hringnun neih chhung hi chuan tumah an kan dang zo lo a, keimah thleng pawh hianin, tun thleng pawh hianin i confidence maw ka la nei lo a, tun tunah pawh hianin camera hmaah ka rawn tawng vak vak a, changte chuanin uiha i min entu pawn awm lo ang a, Tumah ka thusawi pawn an ngaithla peih lo ang tih thinlung tam tak ka la nei a chuanin ih camera thusawi pawh hi ka thiam lo a chuanin tawngkam ka thiam lo a ih chuan miten engtin nge min ngaih ang tih thinlung chu ka nei tho mahse khami keimah khawm fawrh zawn maw ka ka pen chhuak a nih chu ih keimah keimah leh keimah ah khanin ih a tak tak chuanin camera hma a rawn tawng te hi. I eng em? Ka ngam em em lo maw? Confidence ka nei em em lo, tawngkam ka thiam lo nen Mizaha se ka rawn ti hram hram tho anih chu keimah keimah ah khanin ke ka pen dawn ka pen chhuak dawn maw? Umm ka comfort zone ah e keimah ah khan tang lovin ka pen chhuak dawn tiin keimah leh keimah ah thinlung ka in pek vangin hma ah pawh ka rawn ti hma ah ka rawn lang a tunah hianin chuanin eng emna thlamuanna nena nun hman theihna. Aaa, keimaha ka tangkaipui, ka rilh, ka zir leh ka hlawkpui pakhat chu i keimahni kan tlin lohna leh kan tlamtlin lohna kha kan inngaidam a, kan inpawm thiam kha i nun peacefulna lian tak niin ka hria a, pawimawh tak niin ka hria a. Miten min en dan kan ngaihtuahna lutuk ah khanin kan keimahni leh keimahni kan tlin lohna te kan hre. telh telh a, chuvangin khatianga focus lovin keimahni kan tlin lohna te, kan tlam tlin lohna te umm khatiang zawng zawng kha kan inpawm thiam kha a pawimawh em em a, tehkhen nan eh mite kan hmangaih ten thil an tih sual a, thil an tih dik lo va ni emaw, an tlin lohna te, an thiam lohna te khatianga kan va ngai dam a, kan va lei nat a, kan khawngaih ang khanin keimahni leh keimahni kan. pawh kha kan inngaidam a, kan tlinhlawhnaah te kan inhriatthiam a, umm keimahni leh keimahni kha kan inngaihlu a, kan in i eng nge ngaih pawimawh mawh bik, va inngai pawimawhin va i eng nge va chapo tur ni lovin maw, chapona lamah ni lovin i keimahni leh keimahni kan hlutna te inhriat a, inngai tlawm tak chunga inngaidama kan thiltih that loh leh kan tlin lohna te kha maw in ngaidam a hmalam ke kan pen theihna tur leh thlamuanna nun nena kan nun kan hman theihna tur chuanin keimahni leh keimahni ah khanin a in tan a ni tih kha keimah ah hian ka fiah em em a chutlin tawk lohna ah te mahni in hrilh nawn fo ni lovin keimahni i kan hlutna te kha in hrilh nawn fo in ka tling tawk a ni. Mihring leh mihring nunah chuan ka ka tling tawk a ni tih hi ih a harsa a, mahse Pathian mithmuhah kan tling tawk a, ih kan min hmangaih avangin maw keimahni'n keimahni kan thatna leh kan felna ni lovin min hmangaih avang khan kan tling tawk a, chuvangin nangmah leh nangmah pawh kha i inhmangaihna leh ih i hlutna i hriat chuanin i tling tawk a ni tih kha i ring anga chuvangin ih nangmah leh nangmah kha i tling tawk a ni, i hlu a ni tih kha. lo thei nghil lo bawk la, khami kha i thinlung thlamuanna leh mahni inrintawkna i neihna bul niin keimah chuan ka hria a, ka tangkaipui em em a, chuvangin keimah leh keimah pawh ka ka tling tawk lo maw? Mi mithmuhah pawh ka tling tawk lo kha chiang, ka tlin lohna chu ka hre lutuk mahse i hmalam pen thei tur chuan keimahni leh keimahni kha ke pena kan. Tlin lohna te a focus lova, kan tlin lohna te pawh kan pawm thiam a, chuan keimahni kan tlinna te pawh kha i chapo pui ni lovin maw kan tlinawt hi kan hriat ve kha a ngai a ni, chuvangin confidence kan neih duh chuan khatiang anga kan rilru kha hman hman kha a pawimawh em em. Harsatna tel lovin hlimna a awm thei lo a chuanin i thawh rimna tel lovin hlawhtlinna a awm thei lo, khatiang ang bawk khanin harsatna i paltlanna te kha ka tichhelh tu che an lo ni a, chuanin. Taimat taka, chhel taka i thawhahna, i thawhremna te kha i hlawhtlinna bul an lo ni a. Chuvangin beidawng lovin leh ti ṭang ṭang nun nei kha ka mi kha hlawhtlinna bul a ni tih kha nangmah leh nangmah in hriat nun tirin chuan i harsatna, i kaltlanna zawng zawng te kha nangmah ti chhel tu che maw ka tiang kha a ni tih kha i Nangmah leh nangmah kha inhrilh nawn la. Muang taka kan nun theihna tur leh keimahni kan improve neihna tur leh confidence kan neihna tur chuanin keimahni kan tlin lohna leh kan tlamtlin lohna te, kan thil tih kan inchhir te, kan inchhuah kan chhuan em em lo kan thil tih te khatiang zawng zawng kan tlin lohna te kha maw kan inngaihdam a. Tumah famkim kan awm lo. Chuvangin i kan thil tih that lo leh kan inchhirna te vang khanin tang tlat lovin ke i la pen chhuak thei a, chuvangin. Ngaihdam tum la, chuan i inhriat thiam tum la, i i hlutzia kha inhriat nawn tir la, chuanin i nangmah leh nangmah in ngaidam la maw? Chuan. Leiah hianin Pathianin. duh tak leh hmangaih takin min siam a, chuvangin i tling tawk a ni tih kha lo theihnghilh lo la. Tling tawk a ni tih a ka han tih khanin chapona lam ni lovin maw i nangmah leh nangmah ka tling lo a ni tih ringawt i rilru i hman khanin i Rilru hahna, rilru natna a i tang thei a, chuvangin Pathianah ka tling tawk a, chuan ka nun hluite ka inchhirna te vangin i ka tang lo ang maw? Nun thar ka siam thei a ni maw? Ka tiang khan i nun hluite inchhirna, i thil tih inchhirna ah te khanin i tang tlat lovin I khangte khangai damin inzirna leh chhelhna ah hmang zawkin i ke kan pen a, nun thar keimahni duh a kan nun theihna turin ke kan pen hret hret maw? Khatiang kha pawimawh a, chuanin i vawi lehkhat ah chuanin a harsa maw? Chuvangin vawi lehkhat a i inthlak thut kha chu harsa kan min muang changin I ke kan pen chhuah kha maw kan comfort zone atanga kan pen chhuah khanin hlawhtlinna te confidence te thlamuanna te khatiang kan nunah khanin i a rawn hlawhtling thei a, i inrin tawkna te kan neih phah thei a chuanin mite tan pawh malsawmna kan nih phah thei a ni. A nih leh kha ka ti zawng kha a lo ni phawt mai se tun tuma tan chuan Hari nih chuanin he channel ah hianin ka Keimah zir leh ka hlawkpui leh ka tangkaipui te leh mite hnena ka zir chhawng leh maw khatiang keimah nunpui te leh ka zir te khatiang ka rawn share leh chhawng a ni a, chuvangin ih i lo i lo tangkaipui i lo hlawkpui ve ngei ka beisei a, i lo leng leh zel turin ka sawm bawk cheu a, hlim leh lawm taka hun i hman a, ni i hman ka duhsak che a, thil tihthat lo leh inchhirna te kha Rilru a tang tlat lovin nangmah leh nangmah kha in ngaidam la, ih i hlu a, ih i tling tawk a nih tih kha lo inhre, lo hre nawn leh ang che aw a nih le, pa bai phawt mai ule.